Thobela, ke a le tumediša, ke a le tsamiša, ke a le lotšha, ke re mošate. Ke a le amogela mo lenanong la rena la semoya ka Dr. Makgabo Ramabulana. Le kgono ke rata re bolele ka ditsela tše e leng gore re ka šomiša letswai la kgorof, letswai le la maswikana le la re a le bona, e le ge re ke tšhireletša. Re ke tšhireletša ka gare ga meleko ye e le gore e tliša mo go rena, e tliša ke bona bathakathi, batho ba go seleka, batho ba go loya. Re ke tšhireletša ka gare ga dilo tša tshwana le tše re bitša gore ke di-curse, di-hexes le tšona di-negative energies. Ke tlo ba le di-video tše e le gore ke tlo bolela kudu ka di-curse, di-hexes ke tlo ba le video tše le ke tlo ba bolela ka tšona kudu ka di-negative energies o le kgone tswana ge re ka negative energies re bolela ka di-energy tša mohuta mang negative energy di affecta jang bophelo ba gago di-negative energies di affecta jang tšhelete ya gago okay le se ke la fela pelo le gatee le se ke la fela pelo okay um pele re thoma ke tlo kgopela gore ge lo ra so subscribe o subscribe le kgono le eh o rate page ya ka yekhi o hithe notification bell o e kgotle gore ka metlha ke uploade di-video o kgone go tseba o kgone go kwa gore nako o tshwaretse taba tse di feng ke tlo kgopela gape gore video khe ka go e ratile o e shere le ba bangwe ba e le gore wa tsa gore ba ka e thabela bagwera ba gago jale le jalo okay ntle le go senya sebaka a re thomeng um topic ye ke go ke tšhireletša ka letswai la kgorofo akere and then mo ke ngwale tsela tše nine tše e lego ka ke tšhireletša ka tšona akere ka lone letswai le khela kgorofo rona o ka dirang wa dirang wa dirang e le go ke tšhireletša ka lone letswai le khela kgorofo ya mathomo o ka koropa ka lona Se o tlogo se dira ke gore o tšea pakete ya gago ya go koropela, ke a tseba gore ka metlha re koropa re tšhela dilwanalwana tša go cleaner tša go dira ka mo tlong go nkge bose, tša go tloša di-germs ka mokana ga tšona, dilo tša tshwana le di-handy andy, di-domestos jwalo le jwalo. So go lokile o ka koropa ka dilo tšeoe mara at least ga teng nyana mo bekeng or gabedi nyana mo bekeng o seke wa di tšhela. Se o tlo se dira ke gore o tšea pakete ya gago ya wa tšhela metsi pakete ya go ya go koropela wa tšhela metsi wa fetša wa tšea um malepola a mabedi a lona letswai le khela kgorofa goba o ka lokganyana ka moka seatla sa gago goba half ya komiki wa e tšea wa tšhela ka mola gare ga metsi a le gomme wa kgoduba gore letswai lela le kgone go dissolva go phatlalala le kgone go mixana le lona metsi a le go fetša o thoma o koropa ka ntlong ya gago o ka koropa ntlo ka mokana ga yona room ka mokana ga tsona wa tšama o ntse koropa o koropa o koropa go dira sewe o gare o tloša meleko ka mokana yona e le gore e ka ba e, e, e rometše ke batho ba e le gore ba o išetša dilo tše dimpe and ebile o ka ba ebile o tloša le tsona di-negative energy tše e le gore re ka ba re tlile re tšo di tšea kua distrateng kua goba meberekong goba mo ditoropo re be rile gona goba gana mola dipankeng mo re be go re le gona re kopa le negative energy tše dintšhi tše e le gore re tlile le tsona ka mo gae tše le gore di affecta maphelo a rena ka mo gae di affecta le ditšhelete tša rena ka ke setse ke boletse ka re ke tla tla ke le botsa kudu ka di-negative energy okay ntho o tlo e dirang wa koropa ntlo gago ka mokana yona ka ona metsi ale le dituku tša gago ka mokana ga tsona wa fetša go fetša go koropa then o tša metsi ale o ka tšhela ka mo gare ga drain a sepela le drain goba mohlho mongwe o ka nna wa tšea wa no a gaša ka mo jarateng akere mm. and then se sengwe gape se o ka se dirang godimo ga mowe go setse tswa re motse wa gago ga wa thegiwa wa re go fetsa korpa um eh, ka mora ntlo eo ya gago ka moka wa rume nngwe le nngwe ka moka ka mo ntlong ka mokhi mo dikgweleng tša yona wa bea matswae a mararo three drops matswae a mararo wa tša eh, thorona tsela tše tharo tša lone tswaele la kgorofo wa tša three three wa bea mo dikgonaneng tša rume nngwe le nngwe Gomme o tlo di lesa rum, eh, di, ma, matswai ale, gana mola dikhonaneng, mara wa bjemo e le gore motho ga a se a tsene a ka se kgone go bona selo. Gomme wa re, ka letšatši la bo-seven, wa tloša, wa tšhela ka thoelete, wa flasha sepela le thoelete, gomme wa buša, wa koropa gape ka tsweleng la gago le la grof. Yeo o ka e dira kudu ge e le gore motse wa wa se o thekgiwe. Go bea, eh, tšona dithorwana tšeo. Mara ge motse wa o thekgilwe, o ka, o tlo no koropa feela, gomme letswai leo a go bohlokwa gore o le bee.

and then go ntse koropa jwale ka yona um letswalo la kgorofo tšea paketenyane ngwe gape ye le go tlo tšhela metsinyana mannyane wa tšhela letswanyane le lenyane la kgorofo this time o ka no tšhela um eh, one teaspoon goba one spoon fela wa e lesa le yone ya, ya, ya, ya dissolva le metsi ya tlhakana le metsi wa tšea sekoropo sa gago goba lešela la gago le le gore o phumula di-fester bag tšago ka lona wa le lokela kwa gare ga metsi wa le gamola gomme wa tšama o phumula di-fester bank tša gago di-fester bank di botlhokwa ba ga gešo bathakathi ka nako e ntšhi ge ba tsena ba tsena gana mola mafastereng di-negative energy ge di tsena di tsena gana mola dibatana tša bona tše ba di romelang ge di tsena di tsena gana mola so go botlhokwa gore mafastere a gago at least ga teng mo bekeng ore gabedi mo bekeng a phumule ka lona um eh, lešela leo le le gore le thapišitšwe ka metsi a nago le letswai la kgorofo re na le o di lebale di fester bank o kgwetše ebile re di kolomaga ga tee fela mo kgweding goba re no di betha fela ka ka feather duster i di selo nthowe okay um number two point number two um okay ke setse ke boletse ka go bja dikgoneng e be le point number two ya ka and then point number three ga shaka lona ka mo jarateng okay um go setse kudu o setse tse gore motsoa wa se o thekgiwe go botlhokwa gore o fele o tša letswaele la kgofo O gaša ka mo jarateng. Gaša gabedi goba gararo mo bekeng ka mo jarateng ya gago. Akere? Mara um o gopole gore ka nako tše dingwe go se tše o gašitše um go ka kgotša e le gore bošego bo e ga se o be le phoka goba ka masa a se o be le phoka a kere go phoka e kawa phoka e tshwana jale ka rena gore senounyana so a kere phoka e la ge ewa e dira ge e yo kopane tswa elela e ya o thepiša letswa e lela gomme letswa e lela la tlhotlha la diang la dissolve gomme mola go sele motho le a ka tsena ka gago a ka se bone gore wena bo gašitše letswai mara ge e le gore a se o e phoka tšatši le uwe bošego bowe then ge batho ba tsena ba tlo no bona dithwarana tšela tša letswai then mana ba gago ba bona ro oh, go re palela ko o tsena maabane bošego ke lona letswai leke re tla mmontšha ba tla otlela ka lona ba le mixantšitše letlhare tša bona wa tla wa bona lo di senyega le go feta so ke tlo go botsa gore le ge o le šomiša letswai leke for kudu go go thekga ka mo gae ka moke o se ka napa o le šomiša kore le go ka le šomiša mare o seke wa wa relaya go lona too much a kere o ka le šomiša gane jalo sotlhe o thekga motsa wa gago mara o bone gore o kokotisa tšhelete o thekga motsa wa motsa wa gago o ba gabotse o ka thekga motsa wa gago o tla bona kona o bapaletše bathakathe dilo tša lapa la di tlo di sepela gabotse bana ba tlo bereka gabotse dikolong ba phasa gabotse ba kry-a mebereko ba tšwela pele ba tshwana le bana ba ka next door okay um and then ge e setse e le gore ga o nyake o legasha a ke bolele ka ela o legasha pele go le gasha o tlo le gasha go ya ka jarata ka mokgwa e sepelang ka gona khona ka mokana tsona tša jarata wa gasha le mo jarateng ka moka wa ba re ge e le rorofing ya gago a ye godimo kudu wa ba wa foša la namela godimo ga rorofing ya gago godimo masanke ya gago e tlo go šireletša bathakathi ba ka se tsene bošego boo ke a go botša le tlo no robola botse um ene ebile ka setse ke boletse ka re ga e nape e, e, e protector eh, from eh, ntho ela eh, bathakathi fela e e o protect gape le di-negative energy akere e protect gape le dilo tsa tshwana le di- di- di-bad spirit bad spirit go tse re bolela ka Eh, spirit se e le gore motho a name botlhokofetše ga sa robala gabotse goba any other spirit re na le mehuta e mentšha di-spirit ke tlo le botsa kudu ka di-spirit gore na spirit re na le spirit tše di so le tše di so le tše di so le tše di so okay ka nako ngwe sejo se nyaka gore batho ba bone gore wena o šomisitše letswae go gaša ka mo jareteng ya go thekga motse wa gago bošego boue ntho o ka e dirang ke gore tšea pakete ya twenty liter o e tšhele metsi ka mogare o tšee letswai lela mme boka tša half a cup and then wa tšhela ka mogare kore half a cup to one cup wa tšhela ka mogare ga metsi ala twenty liter and then wa tšea um eh, kota ntho ngwe le ngwe ka kgona go e tša wa kgoduba metsi ale and then gore letswai lela le dissolve mola le dissolve letswai lela le tlhakane le metsi ale wa tšea sekotlwanana sa gago ba wa tee ntho e le ka bang o itshwere wa gaša ka yona ka mo jarateng goba wa tšea lefio la gago la mahlokwa wa le tšea o lokela ka kwa gare ga baketela and then wa gaša ka mo jarateng le ka montlong o ka fela o gaša ka lona gantši ke ya go gaša ya go gaša letswae o le gaša o lehlagantšhe le metse goba one o le gaša fela ka mojarate ke ntho e le re e nyaka go dirwa e le bošego lesofisetše le tshwere ka bo eight nine ten gana mowe ona mabotlho wa phetha ka mokgowe o tla bona le tlo no robala gabotse le ka se be le bothata yela o koropa yona ga e tshwenye o ka e dira nako nngwe le nngwe go sele okay point number four phumola koloi ya gago ka lona ee o sa tša paketa gape ya gago ya go tlhatswa koloi wa tšhela metsinyana ka mogare wa tša lesešina le lago le le la go phumola koloi wa le lokela kwa metsing la kwanyana meetse a le a o tlhakana le letswai wa le gamola then wa phumula koloi yago ka mo gare gana mola dashboardeng ka mo mabating ka mo gare ka mo ke mo mabating wa phumula phumula le mola memeteng ya nela nako tšone bile metse lebile wa itša wa itlhatsa ka ona metse anela a letswai wa fetša wa phara kwa terateng wa oma go ya oma mola mmetse la wa gabotse o lokela kwa o gare o dirang o gare o protector koloi ya gago le o ka kgwetša e le gore o nameditše motho e le gore o tla o tsena ka koloi ya gago a tshwere tše a di tshwerego a e dira ka swele e leng tšhela gore o nyaka go iša koloi ya gago gore gore goba gore koloi ya e kry-e di-accident goba gore koloi ya gago motlho mongwe e phele ka o senyega motho o dilo tša tša gae di keke tša bereka mara ka ke setse ke boletse o seke wa di šomiša too much go fetiša tekanyo goba o seke wa rela go lone nako e telele ka gore mafeletsong le tla feletša le sa o berekele okay and then le ka mona ntle o ka phumulanyana ka ona metsi a na le lešela lene lela kudu maoto a na le a koloi ona wa no a tlhatswa ka metsi a na le a letswai wa fetša wa wa lesa a oma gabotse and then wa tšhatšha polichao kua maotong kua maotwaneng a koloi gore koloi ya gago e, e maotwana a koloi ya gago a phadime a be botsana e koloi ya ka maotwana a koloi ke bolela ka dithaere tša koloi okay point number five tšhela ka gare ga ga beke ya gago goba ka gare ga sepatšhe ee o setse tsware o ya mo yang gona ntho o ka e dira maybe at least once a month um o tšea thoronyana tšela tla letswai wa re ka re ga um morabanyana o mongwe gana ka mara beke ya gago wa tšhelanyana di-drops tše mmalwa ka mowe goba ka rasepati sa gago wa tšhela nakere go dira so we o protecta le yona tšhelete ya gago go e beile ka moo we o protecta from di-negative energies nako nngwe motho o tla go wena a tla go kgopela tšhelete o ntšha gana mola wa mofa motho la o ya go bereka e meya kore a yo bereka tšhelete ela ka ka tšhelete la ka gae e tswa ka re ga beke le gore go na le letswae ka mogare motho o la ka senapa go kgona o tlo mo palela ka gore tšhelete la gago e na le letswae mo go yona e na le protection mo go yona And-e ebile e ile ya go thuša letswai lela ka gore ge tšhelete ya go fela o e mix-a ntšha letswai lela, letswai lela le dira gore tšhelete ya gago e gole e tswale o attracte tšhelete, o attracte dilo tše di botse ka gare ga bophelo. E tloša le ka se tše ke boletše ka gore e tloša le tšona negative energies. O ka kgotša le gore go ba le di-negative energy tše dintšhi ka gare ga bophelo ba gago di tla affecta tšhelete ya gago. Okay, point number six, tšhela ka gare ga ga dieta tša gago goba um ka ra mokotla wa seaparo se le gore o se apere go setse tsewa gore o ya go gongwe ene wa fila gore mola ke yang gona e a go safe goba motlho mongwe o feta tseleng e le gore o no ba le letswalonyana goba letšhogonyana la gore go na le nto e nngwe mpe e ka diragala tša di drops nyana tša letswayeng goba le ka se letswayi le la kgorofo this time one tša leng la rapyang ka lona ka mo ntlong o ka tšhela ka ra masokisi a gago o apara masokisi o apara dieta goba tšhela straight ka ra dieta tša gago ge le wapere dieta tša go tswalelega o tla bona o tlo no sepela gabotse ga ona nto empe tla go diragalela goba ge le re wapere kobo e le gore e na le mokotlanyana e na le moraba wa tšhelanyana ko ara moraba ola and then šimola fela o lokela matsogo a ka re ga moraba ke eng kudu go setse bona gore o ka re ga bothata goba o ka re go tla tla go diragala ntong ga o sebe botse o no fela o lokela matsogo le gago ka re ga ga letswae ga moraba ela o ntse o le tshwara tshwara ka menwana ya gago go dira seo o gare wa ke tšhireletša kudu ka kgotsa le gore o sepela tseleng e le gore um o jale tseleng e nngwe tsele e le gore and ebile maybe ke bošego mo e le gore go ba le di-accident tše dintšhi mo tseleng ge koloi la gago e tlhatswe ka metsela letswai and then le wena o na le letswai mo ka re ga mmele wa gago a ke re maybe ka re ga diete tse o di apereng goba ka re ga jase goba jese o e apereng o fela lokela mmele nago ka kua wa ke protector from meleko from yona ntho eno e cosang di-accident tseo motlho mongwe o na le seboke mo pateng sona le gore se uša dikoloi tsa batho ba bangwe then wena ntho o e dirang keng wa ke protector

kgwedi tše dingwe le tše dingwe tše six kore every three months goba every six months sepela ba ye go go thuša ge e le go thuša ke motho wa moprofeta motho o šomiša metsi goba matsoya goba tsona diwašo a kere um ya ba nthela gore le ge o di šomiša dilo tšeoe fela o tlhapa ka lona letswai lela at least ga teng mo bekeng tlhapa ka metsi a la letswai o tlo no tlhapa botse ka metsi ao le sesepe wa fetša o tlhapa wa tšhola metsi la gago a le bogo o šomiša sesepe wa wa tšokolotša sekotlolo sa gago wa tšhola metsi a masekono meetse ao a ka no ba a ka no tonya goba a ba low wa tšea letswaleng la gago um maybe o ka no tšea go tlola le kgona o tšhetše meetse a makakang ge e le ya meetse a mantšhi gore a tla tšhela half a cup ge o tšhetše meetse a o ketekanela o ka tšhela malepolo a mabedi a letswalo la grof and then o tlo tsena ka gare ga metsi a le this time o tlhapa o sa šomiša sesepe ebile a o šomiše vaslabi o tla ba o šomiša matsogo a gago o šomiša matsogo a gago o thoma o tlhapa go tloga mo tlhogong go ya mola fase ene e re go tlhapa ka metsi a letswai o tlhape o rapela o kgopela o bitša modimo mangilwe a gago le badimo ba gago ba go protecte ka ra meleko ka moka meleko e sepele go tlelelo tse dibotse ka gare ga bophelo okay point number eight o ka tšhela ka gare ga metsi wa nwa kudu go ka kgotšele gore a kere bošego lo robetše bathakathi ba na le tsela tsela tše dintšhi tša go re ješa matšatši a lekgono ka mokgwa e le gore technology ya bona e nabile ka gona ebile ga ba sa go bitša ba go inviter gore o tle ba kgone go fa dijo tsela gore o je aa matšalo kgone ba kgona go ješa le mo ditorong wa go tsona phela o lora o ija ene go yo phafarega kore o kore ke nnete o ka re ke ja something gopola ke be ke tlholela motho mong ka ditaola then ke mo tlhalosetsa gore wena wa ja bošego o robetše a bolela a re eng ke nnete o bile le ponewo a re ene o dula a phafarega o re ke ga ebile a e tshwa dilo a e kwa re o ka re ke nnete kgalaejwa o re a e tshwa dilo so Ge o šetše o bošego ka rorobetša kgotša o eba litoro tšeo tša go lora o eja too much, immediately go phafarega, ya ka kitchen ya o tše komiki o tšhele meetse ka mogare, o tše letsweleng la re apeang ka lona ka mo ntlong, o tšhele le lennyane-nyana and then o hudube o nwe meetse ale gannyane-gannyane. E tla go thuša. Ge o šetše o ikwa o ka re o na le malanyana, mala a ba le go loma, tšea meetse a nao a letswai o nwe, o tla bona mala ala a tla sepela. okay point number nine o ka thoba maoto a gago ka lona goba mmele wa gago ka lona mm. o setse o tlo thoba mmele wa gago ka lona a re thomeng ka maoto pele o tlo netša pakete gago ya twenty liter wa tšhela metsi wa tšhela letswele la gago o ka bona na wena o lekalakala jwang o tlo lekala go ya ka mokgole o tšhetše metsi ka gona meetse a ona a santse a tonya akere wa fetša wa lokela um akere go tlo dependa ge e le gore maoto a gago a thunya mohlho mongwe o bo o gym-a o bo o kitima then ke di-muscles tsela ke tsona di dirang gore maoto a gago a be bohloko a thunye ka baka la gore o bo o kitima mo o ka no šomiša meetse a go bela wa lesa a fola and then wa lokela meetse a se ka fola kudu and then wa thoma o thoba maoto a la goba maoto a no thunya o ka dira sowe ka meetse a la go bela ale wa thoba maoto a gago o fetša wa thoba o tšhola metsi ale wa tšhela a o tonya jwale then wa tšhela letswai la gago then this time wa thoba ka ra metsi a go tonya kore o tla nwa lesa for metsotso e 15 15 fele metsotswana e se ka feta 15 o sete alarm wa lokela maoto a gago kwa metsotso e 15 and then after metsotso le 15 wa ntšha maoto la gago ene go wantšha mowa tswale ga o tlo a phumula o tlo a lesa ona a oma ka bosona and then go setse thoba mmele le gona o tlo dipena nako tse mokgotsi le se wa tsoga goba motlhong o bo o rwele something kwa mmele mo kokotlola le botlhoko kudu o peina motlhong o bile ke di-muscles akere goba bo se robala gabotse le gona o ka thoba o ka thoba mokokotlo gago ka metsi a go fiša goba motlho mongwe wa no tšhela metsi ana wa ao tonya wa ke tšhela ka metsi ale ke tsela tše nine tše e le gore ka šomiša letswae ka tšona ge nka ba di tše dingwe gape tše e le gore di tla ntlela and then ke tlo di ngola fatshe then e tla ke tla tla ke dira part two ya tsela tše e le gore o ka šomiša letswae la go la kgorofo ka gona e le tsela ya o ke tšhireletša